wanga uri mukana wekuti nzvimbo yewazva remhaka kuward 18 yechikomba east constituency isanganewo neumiriri wechikomba east constituency mudare reparamende honorable minister felix tapiwa mona vachipembera kukunda kwakaita musangano wezanu pf apo mutungamiri wenyika president emerson mnangagwa Pamwe chete naivo, Honourable Minister Mona nemakanzura ose gumi namana vakakunda musarudzo dzakaitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu gore rapera. Vechidiki vatambira panzvimbo iyi vachimhanya navo Honourable Mona nemufaro. Madzimambo anoti Chief Msarurwa, Chief Chivese, Chief Mtekedza, Chief Kareya, Chief Nyoka, pamwe chetewo zvakare ana chief neshangwe vanga varipowo pachiitiko ichi uye chief musarurwa Honorable Minister Felix Tapiwa Mona uh, vataura pamusoro pekukosha kwazvakaita kutenda vanhu nekutsigira kwavakaita mutungamiri wenyika uine musangano weZanu PF musarudzo dzakapfuura vakati kuvhoterwa kana kusadzwa nemunhu hachisi chinhu chidiki uye chinhu chinofanira kupemerwa nekukosheswa Kutanga ndochandoda kuzvitenda zvikuru ndichikuti vabereki munondidadisa ndinotenda zvikuru ndinoimba nemi ana baba nana mai eh, handingakwanise e, kukutendai zvakapfurikidza asi ndinoziva kuti nemutsa nekubata kwamunoita ichokwadi rudo rwamunondiratidza runoshamisa ndinoudza vanhu vandiroshanda navo kuti vanhu havafambire zviwanikwa ukaona munhu abuda mumba make rudo rwaaisa pamberi rwekuti ndoda unoonawo mwana wedu ndo rwunoenda pamusoro so kuuya kwamaita muchitsva nezuva nemabasa amasiya makoshesa kuzonzwa hurukuro yatiinayo nekutendwa kwamuri kuita saka inzwai kutenda vabereki vati mutungamiri wenyika president emerson mnangagwa vari kufura mberi nezvirongwa zvekuvandudza zviteshi zvendege pamwe chetewo zvakare nenzira dzinofambiswa zvitima marailway line pamwe chetewo zvakare nemigwagwa nyika yose pasina nzvimbo kana dunhu rinosiyiwa pasi pemuono wavo vati nzvimbo yemanhize ichava nenzira ichafamba chitima railway line kubva kunzvimbo iyi kusvika kunyazura Tavapa nguva yekuti tatarisa nekufamba nemuono waShumba Murambwi vanova president vanenge vachitipa kuti ngatifambei takadai takadai takadai. Saka ndotsoka dzatiri kutevera mumashure mavo tichizadzikisa muono wavainavo wekuti nyika ino hakuna munhu hakuna nzvimbo zvichasara kumashure saka ndoda ngotenda naizvozvo ndichiti kupera kwazvose isu ndisi tichaisa musoro pamwe chete sechikomba east tosarudza zvatinoona kuti nyika yedu idaenda mberi e, mambonzwa chairman vachitaura kuti kune manhize manhize ndo inenge chapika simbi zvemhando yepamusoro vaizivana zisco steel ndo inenge yazisco yedu yemazuva ano tiri kushanda navo tichagadzira njanji ichabva pamanhize youya kumvuma tiri kutarisa kuzotanga imwe njanji zvakare inobva mvuma ichinobata kunyazura tobva taenda kuforbes border post Tabva paFalls Border Post tiri kunovandudza bhodha iroro toyambuka tonosvika kuBeira. Mukuru mumusangano weZanu-PF Central Committee member Mai Dorothy Chigweremba vatendawo rutsigiro rune vazhinji vechikomba pamwe chetewo nebasa riri kuitwa naHonorable Minister Felix Tapiwa Mhona vakazvininipisa.
Dai pasina imi tingadai tisipo pano, asi nekuda kwenyu tiri pano. Makatigonera. Regai nditaure kuna ana mai vakuru vakare kana kuti madzimambo edu aya vanoziva chivanhu vanoziva kuti vakuru vaiti kubereka kwomumwe ndekwako. saka ngatitendei baba namai vakatiberekera mwana anonzi felix tapiwa mhona ngatimbovatendai
vamwe vataurawo pachiitiko ichi mukuru wechikomba dcc musangano zanup f comrade venon muringani vachitaura pamusoro pekukosha kwakaita kubatana pamwe chete uye kuvandudza zvirongwa zvekusimbisa musangano kubva kumasero Party yakuenda kuti inoita zvainoita party yeZanu PF yakuenda kunoita restructuring exercise iri kutanga munguva pfupi iri kuuya ichatangira kubva pamaseo structures yoenda pamabranch yozoenda pamadistricts chikumbiro changu nechishuviro changu ndechekuti kana tichinge tanokuvaka mastructures iwayo ngativakei mastructures echokwadi tisingadyire uroyi mukunyara hazvina mhosva kana muvakidzani kana baba kana mai vaine mateya chipo chavainacho kana takugadzira mastructures panguva ino kwete mastructures kungoti chero apinda mustructure
Vamwe vazhinji panzvimbo iyi vafarira chirongwa chekusimudzira madzimai nekuvapa huku vanosanganisirawo amai Makahamadze pamwe chete namai Nyandoro venzvimbo yeChikomba East Constituency kuWard 18 neWard 21. Tinoda kutenda zvizhinji Honorable VaMhona zvavari kutiitira kunzvimbo ino yemausvu. Takapuwa mari dzemukando, tabudirira zvizhinji, mukando uri kupfuurira mberi, eh, tiri kupuwa huku, zvese izvozvo takuwanawo mari dzokubhadhara vana maschool fees. Tiri kuramba tichingokondina chipowo mamwe magrupu anga asati awana huku, ada kutenda kuti nyakudirwa varambe vakadaro. vanobata basa muhofisi yehonorable minister vamhona valafmo masunungure vazotaurawo vachipendera pamusoro pechirongwa ichi nezvimwe zvirongwa zvebudiriro muchikomba east constituency chirongwa changa chiri panapa ndingada kuti ndizivise eh, veruzhinji kuti chirongwa changa chiri panapa ndichekutenda eh, vatsigiri vemusangano wezanup f nekuvhota kwavakaita vachivhotera mutungamiri wenyika musarudzo dzanga dziriko musi wa 23 nyamavhuvhu mwedzi e, gore rapera e, urongwa uhwu honorable vakahutanga vachitangira kuklasa yekutanga e, vakaenda kuklasa yechipiri nasi kuno nechitatu mwedzi wapera iye zvinezvi nhasi vanga vari pano paklasa yekupedzisira panga pane madistrict anoti iwo masasa wilshire headquarters pamwe chetewo zvakare nemazvare mhaka neukovere nemausu asi chinangwa cheprogramu yanhasi chachi chekuti aiwa tava kuchimuvha kubva paprogramu dzekupembera nekukunda kwatakaita tochichinja topinda mumudhu yekuti tichienda pakunoshanda vazhinji vanoziva kuti pane urongwa hwakasiyana siyana hwebudiriro hwakaitwa hwakatangwa naonarable mhona mayouth tine mayouth anosvika iwawo akawana buku mbudzi ah, anosvika almost kuma 7800 akawana mbudzi dzekuti vaite pasoni kune vamwe uye tine madzimai akapuwa mukando 1000 us dollars padistrict rega rega zvozotiwo zvakare nyaya dzemabhasikoro mabhasikoro sofa pamasabhuku ese ari 675 emuchikomba east o 450 vakawana mabhasikoro uye vamwe vacharamba vachiwana sekutaura kwazvinoitwa nana mhona lovemore muchakandiona masunungure weredio fayeya com ndiri panzvimbo yewazva remhaka kuchikomba east constituency